Исәнмесез, кадерле укучылар! Без сезнең белән дәресенең теоретик өлешендә оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен электрон балансы белән тигезләргә өйрәндек. Ә хәзер бүгенге практик өлештә без сезнең белән мисаллар

Беренче биремнең җавабы. Әйдәгез бергәләп карап тикшереп алыйк. Магний NO2 икеләтелгән молекуласын карыйбыз. Магний оксидлашу дәрәҗәсе полюс 2,

Тик заман ничеккәннән соң X тигез була 3. Димәк, әлеге молекулада магний NO2 игеләтелгән молекуласында азотның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 3-кә тигез. Калган җавапларны экранда җаваплар белән чагыштырыгыз. Бирем номер 2. Бирелгән реакцияләрнең кайсылары оксидлаштыру-кайтарылу реакцияләренә керә? Сез сайлап алган реакция тигезләмәсендә кайсы элементлар оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртә? Үзгәрүче элементларның оксидлашу дәрәҗәсен күрсәтегез. Сез экранда дүрт реакцияне күрәсез. Икенче биремнең җавабы. Игътибар белән карап чыкканнан соң һәм тикшереп чыкканнан соң без күрәбез. Оксидлаштыру кайтарылу реакциясенә икенче реакция һәм өченче реакция туры килә. Әлеге реакциядә хлор һәм марганец элементлары оксидлашу дәрәҗәсен үзгәрттеләр. Өченче реакциядә тимер һәм магний элементлары үзләренең оксидлашу дәрәҗәләрен үзгәрттеләр. Бирем номер 3. Түбәндә китерелгән реакция тигезләмәләрендә кайсы кушылмада күкерт кайтаргыч, кайсы кушылмада оксидлаштыргыч булып тора? Электрон балансын язып аңлатыгыз. Сезгә дүрт реакция бирелгән.

Өченче биремнең җаваплары белән танышып үтик. Әлеге беренче реакциядә күкертнең минус 2-дән оксидлашу дәрәҗәсе плюс 6-га үзгәрә. Мәк бу реакциядә күкерт кайтаргыч булып тора. Икенче реакциядә күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе 0, уң якта оксидлашу дәрәҗәсе минус 2. Күкерт 2 электронны китереп кушты, димәк ул оксидлаштыргыч булып тора. Өченче реакциядә сул якта күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе плюс 6, Уң якта оксидлашу дәрәҗәсе плюс дүрт, димәк, ул ике электронны китереп кушты һәм шулай ук оксидлаштыргыч булып тора. Дүртенче реакция сул якта да, уң якта да күкернең оксидлашу дәрәҗәсе плюс алтыга тигез, димәк, ул оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та түгел, чөнки оксидлашу дәрәҗәсе үзгәрмәде. Дүртенче бирем. Оксидлашу-кайтарылу реакцияләренең схемалары бирелгән.

Дүртенче биремнең җавабы. Әлеге реакция карагачтан Йод минус бердән үзгәрә йод нольгә. Күкерт плюс алтыдан оксидлашу дәрәҗәсе үзгәрә минус икегә. Йод ике электронны бирә, күкерт сигез электронны китереп куша. Реакциягә килеп чыккан коэффициентларны куеп тигезлибез. Әлеге реакциядә йоды водород кайтаргыч булып тора.

Мәддәләр алдына куябыз һәм реакцияне тизләп бетерәбез. Димәк, 2 калий хлор OH плюс HS килеп чыкты 2 калий хлор һәм плюс HSO2. Калий хлор OH оксидлаштыргыч хлор плюс 5 аркасында килеп чыкты һәм күкерт кайтаргыч булды. Кадерле укучылар,